Salve família, kel nhas manu punga mc pika dos pika, antes no começa vídeo família escreve na canal comenta compartilha deixa kel like pa subir atenção na youtube família sima bu sabe pika dos pika nunca ka ta decepciona sempre ta trazi conteúdo pizado pa nhos então nu sa bem fala mais um episódio sobre Bruno Landim mc Pandy caba e defende Bruno Landim. El fala un pontu ki N konkorda ku pontu di Seba tinha ses prubléma el ku Bruno Landim kel-la es tevi ses prubléma sin Seba ka gosta di Bruno Landim sin kel-la é fatu es tinha prubléma na 2020 2022 pur koza di misi preu preu ka ba Mérka pamodi Landim Landim fla preu preu pa ka bai pamodi Seba ki inda ka paga kel otu parti 50 pur sentu rapaz tevi ses prubléma sin y Seba sa ta pruveta di kel momentu li pa faze sénas kontise ok pa fala sobri asuntu di ses prubléma Seba. Nhos prubléma, nhos prubléma Prubléma ki sa pasa ki involvi nomi Landim é prubléma ki sa pasa Skese prubléma di pasadu Si é verdadi, fala di prubléma di kuzas ki kontise veredikamenti Ba ta ntende un kuza Ami N ka sabe si é verdadi nau Mi nu ka ten serteza si é verdadi Má Landim, si el é faze, el é sabe ma el é faze kel-la Si el ka faze, el é sabe ma el é ka faze Nton, ómi, bu ka pode fuji di verdadi Pa verdadi ta ba bu tras. Si bu komete eru, asumi bus eru, susi bu bronka, susi bu dor. Nton, tanbe si bu ka faze, tanbe ka ten nada ki teme, ka ten nada ki kore ben na kara publiku da kara. Omi ta ser omi, si bu ser omi pa bu faze, bu ta ser omi pa bu asumi, ok? É isu mano, pape é retu sen kurva, é isu mano, pan ki ben difende Landim, si pan ki ser verdade, pan ki ta papia. Mano, pa ma bu faze merda, bu faze senas, bu acha ma verdade ta fika kurtu, non, verdade senpri ta ser riveladu mano. Nton, si el faze kuza li, el éra un éru gravi, éru gravi. Si el faze, el ta paga, si el ka faze, el ka ta paga. É si, mano. Lei di vida é si, kel ki bu faze, kel ki bu ta paga. Ka bu atxa ma bu ta faze un kuza ma bu ka ta paga-l? Nau, bu ta paga-l sin, pamodi vida é justu, Deus é justu, tudu na mundu é justu. Ningen ka ta brinka ku puder di Deus, ningen ka ta subistima puder di Deus. Si lei di ómi ka kunpri, lei di Deus ta kunpri. Nton é isu família ka nhos skese nunka di komenta na vídeo xega like suporta mi ma sedu nhos panha kuzê ki panha fla sobri brulandenu sobri se ba sobri ses prubléma ki es tevi ok kre nhos madu pa un msp pika dus pika nu ten más un vídeo ki nu sa ta faze tanbe n ta ben postal ja ki n ta ben fla sobri brulandenu sobri mesajen ki n mandal el ka responde ok dja pa n ka ta fala e ponta dja kuzê kal é pamodi mi n ta kre pon el brulandenu senpri ta tra un dretu relason trabadju ku pregu pregu senpri ta tra dretu senpri da bon mural. pa tenta N kuza i ka pamodi na kes momentu li ki N sta ta ben N pode te da-l beju ô fala mal di el, nau! Mano, u ke mostra-m é mostra-m bon amizadi, senpri ki nu konta nu ta fala, troka bons ideias, troka alguns sénas fixi. Nton, kel-la ki N ten bon di el andi, mo, si ntende, N ka pode fala so mal, so mal, so mal, so mal, si nunka el é trata-m mal. Má si el faze-m mal mésmu a sériu, es ten ki ta rezolve-l, ok, mano, é isu é vida, ntende? Na vida, bu ten ki ten algen un ki bu ta spera ki kuzas ta kontise, vida é fóda, mano. Pensa na isso man dia di manhã ninguém sabe o que man você entende fui nhos se civil isso que punk fla.
Você ba beju munt kel la o kel la pa ke mos o kel la ta fazedu mos ya mi nin problema es tem um problema rixo es tem um problema ku kantu ki prego ta baba merka ke tinha show di daimo ke fazi ke fazi la.

Txeu si kuze é mé rialmenti verdadi, justisa ta rizolvi tudu ta ta se ta se rizolvidu sin ya ago se bai ten ago pa ben live pa fika ta kondena rapazinhu di kel manera la ago kel la ta fazedu ó sin ago kusa ki sebasa ta fazi minis kusa ki sebasa ta fazi kel la ka ta fazedu ka ta fazedu. Ya. Sebá ki kumesa ku el. Ningen, ningen ka kumesa ku el. Sebá el é rei, el é é el ki ben kumesa ku el. Ha? Ôku é ma Sebá é runhu. Minis, ami ami N sa ken ki é Sebá. Sebá ta krê, se dizeja pa el kaba ku tudu artista, ke ki el gosta pa pa el kume nel. Óki el ka kume, pa el koba-u, pa el dizeja-u mal, Pe desejau morti pe desejau a tudu kustu Bo bo kua seba ta deseja Brunu morti kela Abo kela ta desejadu algen ha Bo kre abo Bo juru memu mo Minin ta fla-u klaru Algen oki ta fika ta deseja algen kel kuza la Ta fala ku un kuza ma ke sta kontenti ha Ah, ma kes tá kontenti, man. Mos, mos, ma, ma kes tava kontenti kanti ki obi kel kuza li, mos, mos, fi- mos, e fika feliz. E fika feliz. E fika feliz. Mos kre, mos jur, pamodi, pamodi e ku Bruno es tinha prubulema. Es tinha prubulema grandi di kel show ki, pri- ki, ki poi Kamanda 50% pregu. Bruno ka ka ka da akordu pa pé bu bai é kel la yeah é kel la yeah Minis kes algen ki ta fika ta kema si ka nhos fadiga no já já txuba ta txobe si ladu tanbe bo algen ka ta kondena ningen mos abo abo abo si juiz Abo si justisa ka toma konta se bai se bai jus pa ben toma konta si justisa e bai justisa dja largal ago se bai ago ta ben toma konta ha bo se bai ago e kenha ago. Ha? Mi diz kel ago ka fixi no. Ora ku alguém tá condenando alguém. Pô, kel ago é triste, bro, mas triste. Mami, Jomi, a você juiz que toma conta, você vai ter que tomar conta. Tribu del ka toma konta, Sebá ten toma konta. Ken é Sebá? Ha? Ken é Sebá? Ha? Tudu ta rizolve, omi o ki faze si merda e ta paga. Klaru. Ke ki fai si merda tudu ta paga fala merda bloki ba bloki xan blokiau pamo xan fala merda toma bloki li ba sai dili sai sai ha ba sai dili sai nu sai ba fika pa la ha ne yu ka toia live li gosta ba ora bu toia rapazinho mprego por por rapazinho mprego por rapazinho ba fai kuza mariadu bu di manera ki se ba sa 30 rapazinho Rapazinhu la di manera ki se basta ta entra di prigu rapazinhu ba ba fai kusa mariadu ba disa ba ke o kela ta fazedu algen bo ken ta ten dó di algen bo abo abo se ba ka staba la na fraga na kuza se ba é ubil pa boka di algen sima tudu algen a obi se ba ka ten prova di nada. Ago pa Sebá ta ben ta faze un kuza di kel-la. Sinku. Nau, Minis, si kuza é verdadi, é klaru ki el ta paga. Si kusa é verdadi, el ten ki paga. Ya, el ten ki paga. Pamodi un kusa di kel-la el ka, el ka fixi mê. Má si el faze kel-la, el ta paga-l. El ta paga-l. El ta paga-l. Mas, sô ki abo, si tribunal dja larga-l, tribunal ka ten próva, ka ten ke. Ke, aos ke, o ke insebar pa ben ten fika na live. pa ta dizeja rapazinhu morti. Awe e fazi tudu kes algen li ki fazi kel kuza li, e ta paga. Poli kel li un kuza, e un kuza tristi, e un kuza ki ki e ki kes kuza li e ka ten, ka ten, ka ten purduason. Ya, kes kuza li se fazi el e ta pagal. Mo ku ta ben na live poi fika ta, poi poi fika ta fazi kel, kel paranoia la mo. Kalma, tudu ta rizolvi, tudu ta ba kamiu. Fin.

Paga-l pamo. Kel-li é un kusa mutu tristi. Si é verdadi mé, kel-la el ta paga-l propi. El ta paga kel-la. Dja kel-la dja tribunal ten ki ta toma inisiativa pa kontrola skema. Ya. Mas kusa ten ki ta kontrola, tudu ta kontrola. Nos autoridadi. Pô, se ba, minin, se ba. El é. Sempre tem se problema ku Bruno por isso que ele ta poi pe kaba ku el também sempre eles tem problema e sempre eles tem ses problema gosi agora el ta mata el ah gosi agora el sa kaba ku el menino mi ta fala claro mi pa mi se ba ka tem coração men sa kuzê mo ki passa ku se ba na merda Ma nhos sa da brinkadera. Sebasi dizeja di kaba ku tudu artistas. E pa yo ka ben konxe Sebasi, ki nho fla ti nho farta. Dijetu di Seba e pe kaba ku pregu pregu, pe kaba ku tranka fule, pe kaba ku mi, pe kaba kes artista ki ki ka gosta del, pe pe kaba ku el. No, mi ka sa kuze ki pasa ku Seba na Merka. Seba na Merka, kuze ki ka bai li nen pena firma. Seba ta firma so pa nka. Só pa pôr pa nu pode kaba. Ah, bo kere si un ser umanu ta faze kel-la? Un ser umanu ta afirma, Tuai, Geru, envês di el taia, el ka ta taia, el ta fika ta txoma sô algen pa fé trós. Un ser umanu ta fala kel-la? Ah? Ah? Sô na brinkadera? Kaba, ami N ta kaba, i gosi N ben la di mison, i gosi N ben di mison, nho dizeju é kel-la, gosi N ben di mison la di fogu, jaja N sta ta onda volta, jaja N sta ta onda volta, gosi é mison, so mison, klaru, nho dizeju é kel-la pa kaba, N ka sta ta kaba, N ka sta ta kaba go, gosi ki djuba sa ta txobi, umildadis. Sima di tudu, M, Djo, MC Punk, omi, omi umildi, omi ki ta bai tudu kó, omi ta ba ku rostu altu, ningen ka ta fla nada di mi. Se fla, Ningen ka ta fla nada di mi. Ka ta fla. E ben so krunhesa na kauza, na, na, na nhos korason. Pan ki sta li go, umildadi menti. Gosi, gosi N saba kel misa, Nhu Santa Mário. N saba, Nhu Santa Mário.

Nhu Santa Mari Oji n sa nhu Santa Mari Jau xa n troka kel-li pamó Bo ta viola Kes kuza li é ka kuza pa N papia-m pa bo Kel-li é un kuza mutu grandi Xa n troka li tanbe pamó

Pag nu novu música já Novu já já sa sai Claro, humildade nha tropa, é si próprio Nós é humilde Direta di fogo nu sa na praia Gosi igual nu sa ba ta rafal Gosi

Na kabelu, kabelu sa fixi Bo kabelu sa fixi, ma fixi ki si kuzê Txu pa pila di merda Bo, bo, bo, ka dóna Abo, inxa-m bai Nha kónta falsu di ki tra-m ma blokia-s pamó Kel-li é pa blokia-m Kes kónta falsu li é azaradu